Berekella oglum berekella. Hawa kaka.
Tüweleme. A şeýdip kakaň begendir a oglum. Hawa kaka.
Ýogsa şo mollumlar gelip seň ogluň ýaramaz okýa, gowy-sow okýa, a şeýdip begendir a kakaňa. Ýok aý kaka. Men oň ana matematikadanam bäş aldym.

Sen näme diýdiň? Ýiti burç bilmeýän adam barmy diýdim. Ýiti burç şol, nahar etýän gyzyl burçumyz, gara burç, bolgar burç, burjuň burçy, gijijek burçlar, ajy burç. Aýdyber men şeýdip. Haw, haw, aýtdym, bäş. Berekella oglum, berekella. Onsoň ol Zalowy oglum sorady. Haw. Syçanlar alakalar haýsy klasa girýär diýip.

Berekella tüweleme oglum tüweleme.
Aý hemme zadam bilýänhok. Himýa derek zorag berdi. Himýa mugallym. Hawa. Himýa mugallym aýdýar suwuň düzüminde näme bar diýip. Sen näme diýdiň gowy. Menem aýtdym suwuň düzüminde diýdim. Goýçy bar diýdim. Gurbatka bar. Balyk bar. Adam taýpykasy agtam bar diýdim. Aýdyber men diýdim. Berekella oglum berekella tüweleme. Hawa. Kaka bäş diňe. Oglum diýýän. Hä.
Sen Düýnki jalan jüýjüjikligiňe bir iýin ber. Toýa gazyk. Men häzir.
Bäh. Dogrudanam gowy okaýamyka-laý? Şu goňşama bir zat ýasaýan ýalan söz desem aýtýa diýýän bolup ýa çagyraýsamykam? Gel şuny synag edip göreýin-de. Goňşy! Haw!
Haý, goňşy!
Haw, Atagarry!
Salowmalikim. Waleýkim essalam.
Oňata kaka.
Oňat.
Hany goňşy diýäne.
Hä. Düýn Ölemet diýdiňmi, olamat bir zat ýasaýan diýdiňmi? Aý, Ata kaka ow, robot ol, robot ýasaýan. A näme etýär ol? Olmy?
Şu ýalan sözleseň, ýüzüňe aýda otyr ol. Bä.
Aý ýok. Meň oglum ýalan sözlemez. Hany onda şony göter-de getir şol ýasan zadyňy. Aý, ony göterip getirip oturmaly däl ony häzir şu ýerler dur. Nemesi bar oň düwmejiklerini bassaň ony özi gelibir oň. Ber, ber, ber. Ine.
Ber, ber. Ana, gördüňmi?

Döwlatjan! Haw!
Gel oglum!
Hop! Heý! Hygy! Hyý!
Şş! Hygy! Hyý! Salawmaleýkim goňşy! Waleýkim!
Salawmaleýkim daýy! Oglum, ol Demir.
Demir?
Oglum!
Hä?
Sen aý! Şu goňşulara aý!
Hemen aýdaýyn esas. Näşelik okaýanyňaý. Gatam aýdaryn.
Näme aýtman. Hany.
Kaka, men ýaňy aýtdym-a, goňşy jaýym. Hä. Men mana. Hä.
Şu diňe bäş.
Aýtdym-a maňa sözleseň bolýa diýdim-a men. Hany, göliňden gelsene oglum. Aý, hawa kaka, näme kämal bir düşünişmezlik bolýan-a, hawa. Şonda bir. Dört mi sebet?
Asyl sen dörtlügem a okaňok ekeniň. Hany göni gelgeli hany. Dogrymy aýtaly.
Aý. Neme daha o kaka? Özüň bilýäň. Bir düşün. Bir Üçlüjegem bir almak.
Asyl senä masgara etdim sen. Üç döwem adam bok ekeniň. Günüňden gel hany. Dowluk aýt. Dikilip okaýan.
Emel,
nirä barýaň? Durlaý, goňşy.
Dur.
Dur, dur, dur, gorkma. Kime çekip beýle bolduň? Yzyna çykarýan-a ketmedim. Nä ýüzümize yza çykalyň? Masgara etdiň sen, kime çekip beýle bolduň? Sen kakaň okaýşyny görüpmidiň? Men ýokdum o mahaly. Gündeligiň daýan goňşy. Hä.
Zawyryň bäşdi. Goňşy diýýän-ä. Kaka nädýäň?
Wekilräk bolaýdym ol. Eý, masgara edýäň-le kaka-ow. Dogry, käwagt bir Bir dörtli juk bar. Goň şol sen şunyň näsaz bolaýmasyn. Aý göräýeris ony. Aý ýok hoşum çyralaryňa bar diýen ýaho. Işleýär işleýär.
Aý kaka maskara etmesene-ow. Oglanlaň ýaly ýüzüni ýere salmasana. Aý dogry oglum käwagt bir. Üçli jüwünlik. Bak nätdiler maskara edýäňä ka. Beýtme, beýtme ýa.
Çawa tuňuň bir käwagt bir garagol bolýanda bir. Käwagt olam bir.

Kaka!
Howaň gyzgynlygyna Haý gitme. gyzgyn-a o, neme?
Kaka, Hawa.
ozanyň hasam alarmyka diýýän. Nememaý sen dogrudanam ol neme, barlyk okaýaňmaý? Barlyk?
Haw! Aý, oglum diýýän-ä. Şo goňşyň ýasadym diýen zady näsaz işleýän bolaýmasa?
Aý ýoklaý, gaty saz işleýä. Kime çekip beýle bolduň, kime çekip beýle bolduň. Hudaýa ýüzde müň şükür. Kakamjana çekipdirin. Kakamjana!